Tichisumudzira nhoroondo yedu yaana Madyira, kusangana kwatiri kuita zvakare muchirongwa zuva ranhasi ndiine vadare vatiinavo ndakamirira Sekuru Chauruka navatete regai tinzwe kubva patakasiira tichienda mberi. Zvemakona zvepano zvandikoda ini nemakona nemakona ari kutaurwa rakatizwa naro rikaenda kumozambiki rikagozodii handiro rinonzi rapedza hama ikoko uyoyo wotofunga gona ramachingura ramachingura sekuru ndo rinopedza hama right. iri ratiri kutaura dee raipedza hama mm -hmm. tingadai tisingatauri kukura kwedzimba dzavo neumambo hwanasi raivawo reumambo iri roukuru mm -hmm. saka tinoona sekuru mhuri yezimbabwe tinoona eh, vana eh, vachirenje va, va, VaMapindire vapinda muMozambique. Mapindire imomo unoita mwana anonzi Chirenje. Chirenje uyu e, Mapindire uyu atora gona rababa vake, ndiye anotiza, ndiye unotanga kuva muera gumbo wokutanga. Kana tichitaura vaera gumbo vari muno muZimbabwe ava, muera gumbo wokutanga baba vavo wainzi Mapindire asi Mapindire uyu waiyera mhofu ari mwana waMushavati. Saka tinotanga kuona kuti iye mushure mokupamba gona rababa iri akatiza naro ravanoti weshava yakapambe gona ava mumozambique anga ava kuyera gumbo vana vachirenje ndo vatinoona vapinda muno vapinda nepi nokumusoro Oh, saka paye pamaitaura nyaya yemubhaibheri yemwana muparadzi maimuchireva uyu mwana wamushavati uyu wokutiza negona aiwa pfuurirai mberi ndadzidza ini musaora mwoyo kana tichitaura teererai munowana zvamunenge muchida kuwana kudzidza ipapo E, kufamba kwavaita vabva kuna baba vavo uku vapinda mumozambique umu gona riya unoni unaro asika mukati mokudzitaura nyaya idzi pane dzimwe dziya dzatamboti dzimwe tinotaura dzimwe hatitauri mm. asi ndoda kuti nditaure dzinotaurika dzatisingagoni kujamba nyange dee dzisingakodzeri kutaurika mm. hoyo wapinda une gona rake muno vari kutsvaka pougara vawana kuno kwazara kumusoro kunothi kuno then side mm. havo vavasvika pamusana apa vawana futi pazara asi vatoberekwa pavane vana ndopamunoona paana nachine mukutu chine mukutu wati wane dzimwe mhuri havo vananga kunonzi kuhurungwe kubatana ichivende uko kunonzi mukandirinda ikoko muchaona kuti kune chikomo chinoyera chinonzi chisvino ikoko muchisvino imomo negona riya ravanga vakatakura riya ndo mavakandoona zvishamiso zvishamiso zviya zvazovadhiraivha kuti vati toita sei tidzokere mamusana mavanga vagere umu mazara vanhu vakati aa ngatidzokerei tidzike kuna baba kuzasuku baba ava vanga vari kutevera ndiani wanga ava e, mbiru wanga ari kushandisa zita ripi riya rababa ndiye mbiru ndiye mushavati wanga akuzasuku vadzikawo kukwavo vanga vachindoroorerana manje muchinoona kuti chine mukutu asvikawo wanga andoroora mwana wani wanyashanu ndiwo wazomubatsira kurwisana nevaira gumbu vaira shiri vanga vakagara munzvimbo iya kusvika iye awanawo pokugara ndokugara nevana vake tinoona vagara muya toona vana vake vakudzika uko vana ndanga mm. vana nemashakwe e, vana matsika haoyo waenda mberengwa tinoona hoyo wange wako wange uko vana vani vachirenje va, e, mm-hmm. vachirenje vabuda eh, muimba yani yamapindire mapindire uya wabuda muna mushavatu saka sekuru mhofu munondiudza here kuti wange uyu mundevere here kana kuti chiko mwera gumbo ee eh, mwera gumbo uyo kana mukandovateerera vachitaura chikalanga chavo chiya vana vamusana muchanzwa vachiti tilivo vukalanga tinobve masvingo vovukalanga kuvukalanga ndiko kanyi kwetu ah, tiri makaranga kukara kunzvimbo yevakaranga uku ndokumusha kwedu kwatakabva vari kureva pana chine mukutu kwavanga vabva wow. woenda uko mumwe achiimba ndokuti chodzanadzana choona naila chondikumbudza kanyi wamuziva here chete waita pwere haiwa sekuru musaomesera vatete hmm. ndokambo zvekasoromoni skuza kaya kaya kaari kuti chozanazana chonanaira hmm. chondikumbudza kanyi kana achingotaura chondikumbudza ari zvinondirangaridza kumusha kuvukaranga ndiko kanyi kwetu vari kungoti kumakaranga uku

Ah, apa maremera zimbabwe apa mm. detail munoriwana kupi rese iri mm. nhai zimbabwe mune lakiwo here seni kuwana vanhu vakadai mm. ini ndiri kudzidza ini o oh, saka vana hwange ava vada musana ava igumbo E, zvatambotaura zviya vatete, dzimba dzimwe chete, vana vomunhu wani. Unongori munhu umwe chete anga achibereka vana vake vachiberekana vachiinda vachingotandira sorunyemba vachiinda kudaro. Wow. E. Vese vachitangira pana Mapindire. Vese vana vaMapindire. Achibva mumba maMashavatu. Mapindire watiza negona raMushavatu. Atiza negona raMushavatu. ndokundogara kuMozambique. Agara Mozambique ndokwaanobereka Chirenje. Gona remusha rinotaurwa iri riri roushe iro rakazosara kuchikomo yeah. cherusvino inonzi chisvino oh. chikomo icho kusvika nhasi uno haugoni kupota kuseri kwacho pakati pechivende nebatanai yamunonzwa inongonzi batanai chivende nevakomana vemakombi ava vachiinda ikoko nemabhazi avo vachidaidzira vanoenda batanai chivende batanai chivende ipapo pakati ipapo Kana mukabvunza vagere imo muchanzwa vachiti haugoni kupota kuseri kwacho. Oda here kuti ndiende newe kuchikomo chekusvina? Hanzi chinoerana sekuru Mhofu hamuna kuzvinzwa. Tinonoomberera tako. Munoteketera muchiti chei? Tinokumbira. Ah! Nzvimbo idzi ndiwo dzine mucherechedzo wematsimba Eh, rudzi yelineage ana musana vari kutaurwa vasiiwa apa vari vana but hona yelineage hairase tiende nhasi pana chine mukutu paita sepasenda mhofu magona matatsanura pamangondipa chete kuti vanhu ava wambotiza negona waenda mozambique wonyenyeredza nokunodzoka nepano panorth east ndo rutini yavo chaiyo mhofu enderera mberi yokuti kana ukataura nyaya yavaera gumbo panomhanyirwa munhu wese haambofungi kuti musana ingava nzvimbo yavakatanga kugara munhu wese haambofungi kuti kune inonzi chivende yatiri kutaura nezvayo iyi munhu wese muchaona kuti anoenda pagutwa e, pamasvingo apo saka muchaona kuti munzvimbo iya yagutu mavagere muya muya ndo mazobuda vana chimombe vamava muchataura vaya mm -hmm. ndo mazobuda Vana Nemashakwe vamava muchataura vaya. Mhm. Ndiwo mazobuda vana Ndanga. Mhm. Vese vaongera chipororo chavo vachibva ipo paya paya. Mhm. Ndiwo mabuda vatanga tichataura zvevana namunyikwa avo. Vadova madzimambo makuru asi vana avo vese vabuda ipapo vese. Vachienda vachindotsvaka matunhu avo. Vachindotsvaka matunhu avo vachigara. Asi e, muchaona kuti vakachizonoenda kusvika mberi uko ava ndivo vanhu vasina kumbochinja nokuti sevanhu vasingayere mhuka Havana zvidawo zvakazowanda wanda zvekuti ungataura nezvazvo. Havana mamwe mazita kunze kwekutoshandisa zita romunhu chairo sokungoti Munyikwa. Hamuzowani chimwe chidawo chinobva pana Munyikwa, unongoramba ari madyira panze. Mhofu, Geographically chigarai matiudza mafambiro avo nekwavanowanikwa kwavakawanda kuti vari kupi kupi kupi because ini ndodaka zvinhu zvine ka kakaka that ah all right vatete geographically sekuti sezvamakumbira kuti nditaure ndanga ndichifunga kuti muchapawo sekuru chauruka aiwa tipei imi ah, vanozowanza nyambo e, sezvamandimanikidzira kuti nditaure chiregai ndichingotaura vatete asi ndiri kungodzokorora sezvandataura kubva paatiza negona hoyo wapinda mumozambique umu muchaona kuti ikokoko ndo vari kunzi vana chirenje vaya e, kunyange vaane mitupo yakasiyana pazita rimwe chete rokuti chirenje muchazondowana umwe mutupo asi muchaona kuti ivo ndiwo the main mapinda muno muchirega tichibata muno geographically vamwe vanoziva vagotibatsira muchaona mastation avo wadzokana pano panorth east panapa ndokutsvaka nzvimbo yokugara muno muna mazoe kusvika awana pano panonzi pamusana pamusana pacho munopaziva here vatete paseri pedomboshawa pashowground paharare ndiyo unoganhura ana chinamhora paseri oh. kumazowe umo hakuna kure kure vaera gumbo ivavo mm -hmm. mochibva ipapa apo moinda kuya kwandataura kuna chisvino uko ndekupi kubatanai chivende uko chisvino ichi chikomo chiri munzvimbo iyoyo asi chinotozikanwa kuti ndomovaira right movaona havo vava kuchisvinoko asi vava kuchisvinoko mune nyaya dziya dzatambotaura kuti pane dzimwe dzinotaurika nedzisingatauriki mune nhau dziriko kuchisvino dzakaitika mhm. dzinova dzazoita kuti pachiva nenhau yokuti dzimwe dzenhau dzazoita kuti vachibva ikoko manje vaone kuti a ah, chirega itidzokere kupi kuna baba uko mhm. asi madzokero avo manje haana kuzobva aiti dyo kubva afanana nouya womubhaibheri wakadzoka kuna baba direct Mhm. ava vakangonodzoka kuti regai tindoti kwati ndokudzoka kwavaita uku baba vandiri kutaura ndiani uku muchandoona kuti ndinyashanu Mhm. vandogarisana ipo paya iye pamhiri uye pamhiri muchandoona kuti kuti vando kuwana nzvimbo iya iya wandovabatsira ndiani muchaona kuti ndinyashanu nevana vake mof geography yamatipa ndiyo andina pekupokana nemi ati hamuna kupedzesa ana mazvida panzhe iyo nyaya yekuzvida panzhe iyi regai mhofu apedzise nyaya yegeography ndozouya nenyaya yekudyira pazhe endai mberi patambotaura kuti mwana muparadzi unodzoka paya Asi havana kuzodzoka kuti dyoo kuti vazoti tadzoka mune vamwe sevanhu vanga vatogadzira mutupo wavo vava nemutupo wavo vava nehumambo hwavo vava nemauto avo vavanofamba navo. Vandosvika paya paya ndopanochitanga kuberekwa zvevamwe asi ndambokuudzai ndikati nzvimbo iya yese takuibata yegutu iya tinoona ndookunana Munyikwa ndookunana Nemashakwe ndookunana Ndanga ndokunana Chimombe ati bvai ikoko taakutobuda taakuinda pakati pemashava apo nezvishavane apo taakundobata vana Musipa taakuchiinda kuna Hwange kuna Hwange kuya kwandataura kuya mm. vatiri kungoti vana Hwange apo mm. tangotaura zita renzvimbo ndivo vana Musipa Woo. Yes. Vari kunzi vana musipa ivavo vaera gumbo ndivo vana hwange ivavo. Ai. Ndo ndofunga kuti pane vanonzwisisa geographically nevakamboteta muchaona kuti ndo mafambiro avaita uye vanonzwisisa vanotondipupurira kuti ipapo zveshuwa mananga. Ndouya panyaya yezvidawo zvidawo Zimbabwe sezvandinogaro sitaura zvidawo zvakauya naivava ko ivava vapi ndakatumidza zvidawo zvevanhu here ndinoreva vana mai munopedzisa kabhudhi Shona itaiwo muchiibatisisa nokuinzwa vatete. Shuka riiniko musingabate Shona yasekuru Chauruka ine tumadimikirawo zvemukati. Zvidawo zvauya nana mai zvaiumbiwa nemadzvauzani, rumbidzo, hurudziro. ari mashoko erumbidzo asi mumashoko erumbidzo maizoitawo zvinhu ainongedzwa sezviito chiito chiya charehwa pamunhu chikadzokororwa oreka vesystem zvaizobatira so kune zvimwe zvezvinhu zvatinoita kana tichizviita tikadzokorora tikaramba toita ari kuona akanongedza kange system matiri rinoguma rave zita nawo wapanzwa iri hanzvadzi aa ah, maita jekesa chai dawo zviri pamutupo yese zvakabva pamaitiro emunhu, mawanire aakaita dunhu nekuzopararira kwedzinza rake. Uye fananidzo yemhuka iri kuyerwa nemunhu, kutora kuita kwemunhu kwofananidzwa nemhuka ndokuyereswa kwakaitwa chi zvidawo. Semuenzaniso, kunotorwa kana gomo kana nzizi kunzi vari kwakati vari kuchikomo chakati zvese izvozvo zvainge zvichibva pakuita kwemunhu akatanga kuvaka dzinza iroro zvotorwa zvoiswa muchidawo kana kuti rumbidzo yekuita kunenge kwakaita munhu iyeye Isu vana baba takangozvarwa tichiziva mitupo yedu nemhuka dzatinoyeresa, asi vana mai ndo vakauya nezvidawo vaya kupembedza kutenda kana mwana akanga abva kunoshava kana mwana watapuhwa munyowani mutsva namusiki vanotenda vachitenda nezvidawo nekupembedza maita maita madyira maita varigona maita chitova ndivana mai vakaisa zvidawo nenyaya yekupembedza ushavi hunenge hwapa mwana asi mwana agara aine mutupo wake vana mai munhu wekuti chaareva hachidzimike kana akanga apembedza mwana kana ringaa zita remadunurirwa haridzimike kufanana nerekupuhwa nemasahwira. Mamwe emazita masenemu atinoshandisa mazita akatanga ari emadunhurirwa zvichibva muchidawo mukutetemba kwana amai akazosimba kusvikira ratoo senemu yemunhu. Zvimwe zvaibva mukuita kwemunhu zvikatoumba masenemu. E, tiri pamitupo apa, mitupo iyi ndo yakagara iri seDNA yedu. isu vanhu vatema kusati kwane zvekunzi kune mabirth certificate kune zvitupa saka mutupo wega wega wakakosha e, kune vane mhuri dzakakura asi hazvizoreva kuti mutupo wavo ndo wakakosha kupfuura yevamwe vese. Kune vamwe vane mhuri diki asika rinotori dzinza rine mhuri yaro. Saka mitupo takafanana, hakuna mutupo wakakura kupfuura mumwe. E, Mwari vakasika mhuka dzakasiyana siyana netupuka twakasiyana siyana tine masvosve kunana vaera kune vaera svosve vanganzi vadiki here kune vaera nzou aiwa nzou mwari achisika akaona kuti paecosystem chimwe nechimwe chine chachinoshanda saka mhuri yanasvosve imhuri hombe yananzou imhuri hombe kune vaera nungu Eyi mhuri hombe nekuti ine chainomiririra kuna Mwari pakusikwa kwayakaita. Oh, right, ndo simplify. Vana mazhidya panze kana chitova wegona vamwe uti wegona zvidawo zvavo zviri kungobva pazviito pati zvimwe zviito vanhu vokorapta kutaura nepasipo zvimwevo donda Kudyira padye uyu waive nemhuri huru kana chete vaive nemhuri huru tinorevei. Vatete batai shona kana munhu achiti murume achinzi ane mhuri huru mm. zviri kurehwa kuti wakaroora vakadzi vakawanda ndovanenge anavo Ah, okay. Toita muchibatsira mhofu hapana dzinozihwa. Aine mhuri huru mwana wamusana uyu azvera pazhe chidavo chouzvira pazhe chiri kuzotangira pakusimbiswa navana chinomukutu mhofu ndanyepera. Ah, ichokwadi ichocho sekuru. Nyaya yangoitika semusha mukuru gunere rinobva uko rinomwe rinobva uko rimwe rinobva uko zvinopa izigodyira sashaiti yaisavaka shedi rairoverwa ipapo nevakomana vaiva kudare odya ipapo kuri kurinda musha remember this person anga aine dispute nababa and baba vaive padhuze so zvinoitika mbavha inotya kubirwa chayaba tete mune zvamanzwa here apa ah izvo zvakutaurwa futi zvembavha isi tanga tichiteerera zvaana chitova isusu ka tiri kuda zvidawo manje avakutaura zvembavha Voti mbavha inotya kubirwa chayabirwa isiri kuita zvidawo. Vatete ndambokutii uyu wakapamba gona rababa wakaba gona rababa saka munhu uya waigara ari alert adzoka pedo waitya kubirwa waityawo kuitwa zvaakaitawo nokuti mbavha inotya kubirwa. Hoo aiwa hama ndijekesera zvakanaka but ha bhudhi munombondiremera chaiko chaiko. chokwadi mondira apa ndapotsa ndafenda manje chokwadi ndazopabata mhofu anozondibatsira kusimplifya but shona yenyu here ine huremu neudzamu zimbabwe mazvinzwawo here hanzi mbavha inotya kubirwa chayaba iyo yamboba asi yakutyawo kubirwa zviri mumhuri vatete havasi vana madyira chete zviri mudzimhuri dzose dzamunoona dzakagara munyika muno imwe neimwe inacho chiri muhapwa mayo E, so haisi nhau yokuba chete ka asi tiri kuti isusu mukukura nokuitwa kwezvunhu icho chakamboita kuti ritorwe gona iroro hakunavo unonyatsochiziva asi zvinhu zvakagara zvakarongwa namwari kuti rimwe nerimwe dzinza raizokura nokutanga sei nokuti nhasi tiri kutaura dzinza riripo Zvidawo mazvinzwa geography takupai pachine here zvimwe zvamunoda vatete pavaera gumbo ava. Zvese ndanyatsozvinzwa geography nezvidawo nemafambiro avo. Ngatichimboendai kuna sekuru uku ndokwazvasarira bhudhi tisvotei tinzwe. Alright. Tererai Zimbabwe. Ndanzi ndipendere semazuva ese. Saka to identifyer vaera gumbo vana mazhira ava. mapublic figures vatiinavo kuvaera gumbo they are quite a number ndokupai sezvavakaita ndotanga nekusport here kana kuti ndoenda kumagitare like usual sekuru ingoti ga ga ga ga aiwa zvakanaka mhofu ende kumagitare vaera gumbo tinawo mapublic icon tinoreva vane zvipo vakazviwanira mazita

I identified a number of them. It's the late system Tazvida. Mwana wamazhete seuri okuzviti rombe. Anonyima hama dzangu zvekudya. Anonyima hama dzangu zvekudya. Ndeta siku nai naivi hama ndomutedza iri. Mariona here rombe guru zororai murugari chitova. Rega nditizire kuspoti. Raman Gumbo, Razorman, Chitova Vaya, rest in peace our legend. Art for the good to Mfaneki, Chitova Vaya. Ndouya ndopembera our today's film director nemufana willard magombezi basa tinomuti sliman no magombezi ndo vanovabva pamupando pakubva mabasa ake munoaona slimas production thank you zimbabwe idzi dzanga dziri nyaya dzana mazhira wegona uyu tabata nezvake anova lineage yake settlement pattern macelebrity takupai thank you vatete mof eh. imba imwe neimwe ine zvayo Izvi ndoo zviri miimba yatanga takabata nhasi mhuri yeZimbabwe. Munoona chii Zimbabwe? Pandinokokorodzana nemadhara maviri aya tichiuya pano kuzotaura nyaya dzemutupo nemadzinza tichibata newildlife hakusi kungotandara chete kuti tinongovaraidza nguva asi kuti tine tichitsvaga kuti mutupo wega wega lineage yawo yakamira sei tichitoita maresearch ekuti vanhu vanzwisise zvakambotaurwa zvavakambozwa nezviri unheralded but isusu tine tozviisa pachena pajekerere vanhu vakawanda vari kutodzidza shuwa ini macomments ndinomaona feedback yenyu tinoiona uye tinoigamuchira zvakanaka zvikuru inotipa simba rekuti tiendere mberi neresearch nekuti zvatinotaura pano hazvisi zvinhu zvokuti zvinongobva mumusoro tongohumana humana aa tinotorisecha nekwatinoresecha kwacho ikoko tinotoenda nemutsindo uye zvetotems izvi zvatinoita zvematotems zvinoita kuti tizive kuti tiri vanaani takabva kupi uye mukugarisana medu munotoona kuti dunhu rekoko rakanyanya kurerekera vana nhingi rokoko nderevekwana nhingi at the end unozoona kuti we are just one zimbabwe hey. Zvino ndakamirira vana sekuru ndinoti nhasi uno goodbye Zimbabwe goodbye Africa.